Helo, shwmae, yy Bedwyr o gwmni Awyr Agored Pwllheli. Geraint o Gwersyll Rheirth Glanllyn. Heddiw yym yn y fideo yma dan ni'n mynd i ddangos yym y basics i chi o ran padlfyrddio neu stand-up paddleboarding be bynnag dach chi isio galw nhw a dweud y gwir. Felly cwpwl o bethau cyn bo' ni'n mynd i'r dŵr. lleoliadau i ddechrau. Felly, mae gynnon ni lynnoedd a mae gynnon ni fôr. Mae gynnon ni fonydd hefyd, ond ewn ni'n hofio am rhain am rwan, achos mae'n eitha technegol. Llyn, mae'n siŵr, ydy'r lle mwyaf diogel i sypio, achos os oes na wynt yn codi a dal chi allan, mae yna wastad mynd i chwythu chi tuag at rhyw lan rownd y llyn yna. Mae'r môr chydig bach mor heriol, wrth gwrs, achos dim ond un lan sgynnon ni, felly mae rhaid bod chi'n rili really ymwybodol o cyfeiriad y gwynt, maint y tonne, lle mae y llanw, lle mae unrhyw gerint neu rip Cymdeithas hefyd. Felly, os dych chi'n mynd i'r môr, swn i'n awgrymu bod chi'n gofyn i rywun lleol am wybodaeth ynglyn â lle sy'n saff ar yr arfordir yna. Dyn ni'n arbenigo yn, ar Ynys Môn a uh, Sir Gwynedd, ar arfordir Gwynedd, felly fysa'n wybodaeth i, er enghraifft, ddim yn berthnasol i Sir Benfro, fysa rhaid mynd lawr yna a sbio ar, ar yr amodau yn y lle yna. Felly llyn, grêt. Os oes 'na wynt ar y llyn, a bod 'na wynt cryf, peidiwch â mynd, oherwydd mae'n ddiflas. Ond os oes 'na wynt bach, fel ydych chi'n gweld heddiw, ond fel rheol, os ydych chi'n cychwyn a mae gwynt yn eich gwyneb chi, dyna lle ydych chi eisiau fo fod. Felly pan ydych chi wedi blino ar ddiwedd y sesiwn, mae'r gwynt yn chwythu chi nôl i lle nathoch chi gychwyn, a dwi'n meddwl bod hwnna'n wers, da ni gyd wedi dysgu ffordd galed a rhyw bwynt, um, gan gynnwys fi. Felly dyna ychydig o'r ochr amgylcheddol uh, o ran diogelwch. Wedyn o ran yr offer i hunan, byddwch chi'n gweld dwi mewn uh, wetsuit, um, mae ger oherwydd bod e'n loaded mewn uh, dry suit. Mae hwn yn gynesach o ran mae'n cadw chi'n sych, mae hwn yn gweithio'n ffain i fi, a mae'n rhatach ond hefyd dwi'n syrffio lot felly dyma sgynnau i chi. Wedyn mae gynnon ni siocedi achub, yy hanfodol bwysig, yy boed os ydych chi'n y dŵ- yn y môr neu neu yy llyn, yy jyst newch yn siŵr bod nhw'n rhaid da. Mae'n handi cael pocedi, gewch chi gario chydig o stwff efo chi. Felly fel fel rhywun sy'n mynd ben fy hunan neu yn arwain, mae gynnon ni chydig o stwff dwi'n cario, so mae gynnon ni chwifan, rhag ofn bod ni angen cael sylw rhywun. A wedyn o ran yy yr ochr diogelwch, mae gynnon ni chydig o carabiners a slings, uh, mwy o carabiners a tap um, er gyfer rigio rhyw fath o tow fan hyn. Newn ni fynd dros hwnna yn yr ail wers i chi gael gweld. Okay? Wedyn mae e fyny chi o ran helmet. Um, dwi ddim bersonol ddim yn gwisgo nhw oherwydd um, da ni mewn llyn twfn. a rheol ydy, os dych chi mewn dŵr bas yn yw dim yn ddyfnach na'ch botwm bol, peidiwch â sefyll ar y bwrdd, dych chi angen bod o'ch pengliniau, so os dych chi yn disgyn, dych chi ddim yn disgyn uchder a pheryg i daro'ch pen ar y llawr. E, mae yna lynoedd o wahanol, fel llyn padan yn enghraifft llechen siarp sydd ar y llawr, felly'n sicr dwi ddim eisiau neb ar ei traed fyna tan bod nhw'n cyrraedd dyfnder botwm bol iddyn nhw, wrth gwrs, os yw blentyn mae'n mynd i fod yn, yn fwy bas. Um, so, gwych chi wisgo helmet os ydych chi'n mynd ar afon, yn sicr os ydych chi'n mynd ar afon, achos os gwych chi golchi ffwrdd o'r, or bwrdd, a tarwch pen, yn bod o'n bwysig. Oce, okay. y subs. Felly, mae gyda ni badl. Ewn ni'n bell heb hwn, ac yn fras, ydych chi angen padl cyffredinol sy'n dod efo nhw, ac tua hyd llaw yn uwch na'ch pen, jyst rheol bras di hynny, oce? Okay? So bod y ddolen y tŷ grip ychydig bach yn uwch, a dych chi'n dal o'ch llaw dros yr ochr ty, a'r knuckles, neu'r migyrne ar y llaw arall yn gwynebu fyny, dim os pa ochr, os byddwn ni'n defnyddio'r ddwy. O ran y syp i hunan, okay, chi angen un addas ar gyfer eich pwysau a'ch maint chi. Wedyn mae rhain yn, yn chwech modfedd o drwch, Mae nhw'n meddwl taw dyna sy'n bwysig, mae lot o'r rhai llai ar werth, ond newch chi gael yn well off yn chwech modfedd. A mae yna un ffyn gyda fi, mae'r un ger, mae yna dri. A wedyn y darn hanfodol bwysig ydy'r tenyn yma, iawn? Felly hwn sy'n cysylltu chi efo'r bwrdd. So os da chi'n disgyn i ffwrdd, dyw'r bwrdd byth yn gadael chi. So peidiwch â mynd i sypio heb bod hwn yn sownd, naill llai ar eich ffêr, pen glin, neu ydych chi'n gallu cael rhai sy'n mynd yn sownd i'r siaced achub. Wedyn jyst rhywbeth arall i edrych yn os ydych chi'n bwriadu prynu un, mae'r eyelet neu'r er rings uh, metal yma sydd ar y cefn a ar rhain ar y un o dan, okay? jyst bod chi'n ymwybodol bod nhw yna achos dyna da ni'n defnyddio i towio pobl os maen nhw wedi blino neu os da ni angen wneud rhyw fath o, o rescue. Okay? Felly dyna ni uh, o ran yr ochr uh, theori fel petai. Wedyn, na i ddangos, a wnaeth gair ddangos hefyd, sut i fi mewn ac allan o'r dŵr. Felly mae yna rhestr o gamau. Cam cynta, cerdded. Ail gam, gorwedd lawr. Trydydd cam ar eich pengliniau, pedwerydd cam ar eich traed. Ai dros nhw eto, cerdded, bol, pengliniau, traed, ac i ddod nôl mewn Traed, pengliniau, bol a cerdded. Dyna'r broses, a phwrpas hynny yw bod chi ddim yn brifo wrth ddisgyn i ffwrdd mewn dŵr bas ar eich gwyneb nid ar eich pen. Chi'n arddangos yn sydyn, um, a wedyn, unwaith ydych chi wedi gwneud y dar yna, dyna chi wedyn, ydych chi'n gallu sypio. i chi fynd i unrhyw le. Wrth gwrs mae padlo yn rhywbeth arall, ond chi'n padlo naill ochr neu'r llall a newn ni dros hwnna mewn chydig. Iawn. Ewn ni mewn, Ger? Ie, yeah, mewn, ie. Yeah. So, tenyn mlaen gynta. Dwi'n dueddol o wisgo fo ar y ffeir chwith, oherwydd habit syrffio. Wedyn wrth gario, dych chi'n defnyddio'r ddolen, plygu coesau wrth godi fo, a padl yn llaw arall. Felly cerdded mewn i tu a fyny at eich pengliniau. ffordd yn y tir, gan bod y ffyn ddim yn crafu ar y gwaelod. Chi'n rhoi'ch paddle efo'r ongl yna fyny, hytrach na ffordd arall, ac mae'ch chest chi'n mynd i fod ar hwn wrth bod ni'n padlo efo'n dwylo. Felly mae'n neud hynny yn cael chi allan i'r môr dynach, fel ydych chi'n gweld. Wedyn y cam nesa ydy ar eich pengliniau, felly na i dros pob peth, na i ddim siarad mwy, i chi jyst gweld pob peth dwi'n neud.

Gwych. Ac un ydych chi fyny ar eich taid, mae jyst mater o gael hwyl a mwynhau. Os ydych chi yn disgyn i ffwrdd, a wneud ger wneud yr uh, siampl na wan, fel bod fi mewn gorfod, os ydych chi'n disgyn i ffwrdd, newch yn siŵr bod eich padl chi a'ch breichiau chi'n syth i flaen. Oce, okay, ti barod i ddisgyn ffwrdd na? Ia. Di.